Jiena nitlob ħafna imma naf li tista' tagħmilha, imma xorta nkun rrid nitlob għax mhux ikun hemm xi balena jew xi ħaġa u jibla. Kollox jista' jiġri. Waħda mill-affarijiet li tiġri kull darba huwa qabel l-għawma jkun hemm xi storja ta' xi shark x'imkien. Dejjem. Jien biex niċċajta nibgħatilha. Huwa ma jħoddix tajjeb, x'għidulu, imma tkun at the back of your mind, jien naf li tkun għad. Jien ħa nitkellem għalija, nkun qed ngħum fil-baħar, anke tmiss x'għidulu hawn, naqra għalka ma' saqajja, ngħid x'aħseb, jiġifieri dawk l-istejjer żgur ma nkunx irrid nismagħhom.
Nhar is-Sibt li ġej Michelle Muscat se tipprova tagħmel l-itwal u l-itqal għawma li qatt għamlet s'issa, erbatax-il kilometru man-naħa ta' fuq ta' Malta.
nkun jem fuq id-dajsa noqgħod immur. Mami, wuu! Hekk, inkoraġġiment, you know. Ma jien ħankun ma' daddy. Id-dar. Narawha. L-ewwel darba kont fuq id-dajsa ma' mami, mbagħad rajta kull sena tawwal id-distanzi u bdejt ninkwieta, so naħseb li aħjar ma nibqax niġi għax nibda nitwerwer. Jilli niċċajta magħha u tgħid li din tgħidix u ħanejda ġifieri l-laqgħat ċinku. Jien meta kont żejr ma nafx jekk tiftakarx Mendi, jien niftakar ħafna ċar lil Niki Farrugia, meta kien Qasam bejn Malta u Sqallija. Darba kienu għamlulu gaġġa, kien ħajhom fil imbagħad il-gaġġa ma ħadmitx. U insomma, kienet storja, kienet drama interessanti. Biex niċċajt ngħidilha xi darba, sama minn Malta u l-Isqalli. Mur lem tibda Hekk daħlilhom f'moħħhom. U l-idea li tkompli żid id-distanza kull sena x'ħad tibqa' sejrek ħames snin oħra ħadd sa Sqallija.
Le. L-idea tagħna hu li xorta nagħmlu swimming challenge b'mod differenti. U x'jgħidulek, Joseph x'jgħidlek qabel titlaq bħal-lum?
Ma jieħux pjaċir. Ma togħġbux hu din? Le, laqas xejn. Daddy jibża' ħafna. Jidhirha xiex qed tagħmilha din. Tgħidlu għax in. Inħobb u tmur għall-karità. Jiġifieri jinkwieta d-Daddy imma xorta tagħmilha.
L-inkoraġġija ma mhijiex il-parti favorita tiegħi tal għax il-baħar żaqqu ratba u rasu iebsa. M'iniex jien m'iniex xi kreatura tal-baħar, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ninkwiet għax inċident jista' jiġrilek qisu qatt Qisu kif naqbad ngħid.
Fl-istess ħin li konna qed nintervistaw lill-Prim Ministru f'Kastilja u lit-tfal id-dar, Michelle Muscat kienet bejn sema u ilma, ftit il-bogħod mill-ponta taċ-Ċirkewwa. Qed tipprepara biex taqbeż fil-baħar biex tagħmel l-aħħar prova tal-għawma qabel nhar is-Sibt. U avolja fl-eqqel tas-sajf, il-baħar fejn se taqbeż Michelle qed iwebbes rasu. Dalgħodu qam ir-riħ forza ħamsa hawn kurrenti qawwijin u t-tbassir tat-temp qed jurihom li nhar is-Sibt se jkun agħar. Il-prova tal-lum se tiddetermina kollox. Jekk Michelle ma jirnexxilix tagħmilha llum, hemm ċans kbir li s-Sibt ma jirnexxilix tagħmilha lanqas.
Dejjem imqalleb iku. Dejjem imqalleb. Għandha xi ħaġa kif tinżel bil-bar jitqalleb il-bar. U tiċċajta fuq hekk imma tgħidli ara ħajqum ir-riħ għax dalgħodu għandna trial, jiġifieri jew għandna l-għama. U n-nies jaħsbu għax tkun ix-xemx xi kultant, jien l-ewwel wieħed kont naħseb ix-xemx b'nazzi imma l-kurrent mhux ix-xemx jagħmlu, jagħmlu r-riħ, jagħmlu l-kurrent minn taħt ma tkunx qed tara. Irrodd is-salib u ngħid lil Ġesù, Ġesù agħmel li l-mammi Tagħmel il-għama kollha, għamel li l-mami tasal qawwija u sħiħa.
Tfal, eżempju, l-lum qabel ma telqu għax ħarġu ftit. Ek, ikunu anzjużi, tifhem, ġbir ma, please be careful, hope to see you alive. Hekk qalulek? Hope to see you alive. Jinkwetaw, jiġifieri.
Jinkwetaw, iva.
Inkun inkwetata ħafna. Ma tafux kemm inkun inkwetata jiena. Imma issa Protective Visa għandha wiċċha covered kważi, kollha naqra wiċċ. Kollha l-gloves xi drabi, kollha s-suit kollha, xi drabi jkollha żarbun. Ser tkun protected.
Sitt xhur ilu fl-eqqel tal-ksieħ ta' Frar jien ftemt ma' Michelle Muscat biex nagħmlilha intervista fil-karozza. U kienet qalt li ngħaddi għaliha l-istadium ta' Qali fejn hemm il-pixxin. Jgħal fejn qiegħda.
Qed tilgħab il-futbol issa. X'qed tagħmel hawnhekk inti? Mhux qed tilgħab il-futbol ta' Qali?
Jiena nom kuljum. U tkun qed tipprepara l-lawma, ġifieri. Tipprepara l-lawma.
Li ġejja ta' Li ġejja, ġifieri diġà tkun bdejt. U kuljum, u kuljum, eh, mill-bidu tas sena sa l-aħħar. Ġifieri din mhijiex il-sigħat li n-nies jaraw eh, li saret l-għawma, din tieħu xhur, xhur ta' preparamenti. Egoistikament ngħid iġri tgħaddi, jew iġri ma tasalx fil-verità, imma imma mbagħad Il-ġid li jsir minnha hija huwa kbir, jiġifieri kulħadd din is-sena pereżempju feraħ bir-riżultati tal-Special Olympics. Il-verità hi mingħajr din l-għama u l-fondi li joħorġu minn din l-għama, iż-żgħażagħ ta' Special Olympics ma kienx jkollhom il-mezzi biex jmorru biex jikkompetu, biex jittrejnjaw. Ġifieri mbagħad hemm ir-riżultati li huma sbieħ ħafna. Jiena
naħseb ukoll Soleil vera proud fuq il-mommy. Għax nafu li taħdem ħafna. U wkoll tal-imtina li naf kemm il-mami jisew tħobb lin-nies u tagħti ruħa lejhom. Isu baby ħor taħal Mary go there. Bdiet
l-advocacy tagħha fuq il-mart rari fil-fatt mhux għax Il-mama tagħha qabditha marda rari, għax ikun hemm min ħafna min jaħseb isma' din għax il-mama tagħha kellha marda hekk allura rat xi tfisser u u bdiet titkellem fuq dan l-affarijiet li kienet bil-maqlub. Bdiet titkellem dwar dan l-affarijiet qabel ma qabditha il-mama tagħha u kellha kundizzjoni rarissima.
L-erbgħa u kwart, kważi ħames sigħat u nofs wara li qabżet il-baħar, Michelle Muscat jirnexxilha tgħum l-erbatax-il kilometru sħaħ. Tal-lum kienet iebsa u għaddiet b'wiċċ il-ġid, imma kienet biss prova. Michelle trid tistrieħ għax nhar is-Sibt trid tagħmel l-għawma proprja quddiem kulħadd.
Jien għalija l-aqwa li nagħmilha. Ġifieri laqas nagħmel xi għaxar sigħat ġol ilma ma jimpurtax. Xi tfisser din l-għawma għal Marigold Foundation? Din hija għawma importanti għax ovvjament aħna din hija fundraiser għalina. Il-fondi li jinġabru imorru kollha għal dawk l-NGOs li tant għandhom bżonn il-fondi u li forsi huma ma jistgħux jagħmlu fundraising huma wkoll u jiddependu mid-donazzjonijiet li jaqalgħu. U allura aħna huwa l-pjaċir tagħna li dawn il-fondi ngħaddew lil dawn l-NGOs biex imbagħad isiru proġetti bihom. Mommy, good luck għal kollox, nemmen fik u tista' tagħmilha. Good luck! Għas għandi dubju li ħa tagħmilha, għas għandi dubju li minkejja li tgħidli kull sena li ħa tkun l-aħħar waħda ħa terġa' tagħmilha s-sena d-dieħla, u għandix dubju tivvinta xi ħaġa oħra itwal u minkejja li għedtli għat-tielet darba li l-aħħar daħla.